Wou ech de Betrib iwwerholle hunn, war fir mech direkt kloer, deen nohaltege Wäibau. Ech hunn et elo laang genuch probéiert, also Glyphosat-Verbuet ass bei mir schonn net elo mam Gesetz komm, dat war virdru schonn do. Ech hat eenzel Wéngerten, wou ech net drop verzichte konnt, winst den Terrassen. Ech hu mer du eng laang iwwerluet, wat ee maache kann dofir. Ech mengen, ech hu lo eng gutt Idee fonnt. Ech hunn och ni op déi, also ni Gëft oder esou eppes agesat oder och ni déi staark Mëttelen, wou een net weess, wat dran ass. Ech hu schonn ëmmer probéiert, och am Planzenschutz nohalteg ze schaffen. Well mir hunn e Klimawandel, dee mer mierken. Et gëtt ëmmer méi waarm, Summere méi dréchen. Dat ass menger Meenung mënscheproduzéiert a mir mussen do kucke fir unzesetze fir ze schaffen. Moie Sonja, wéi geet et? Gutt, a selwer? Solle mer eragoen?

Prinzipiell lässt sech awer jeder Betrieb auf die biologische Bewirtschaftung umstellen. Also meng Decisioun wäert am Endeffekt falen op de Planzenschutz, ob ech do d'Manpower hunn, fir dat esou hinzekréien, wéi dat am Bio erfuerderlech ass an och wéi ech mer et selwer virstelle fir et ze maachen. An dat gëtt am Endeffekt deen ausgeschlaggebende Punkt, well am Moment gi mir all zwou Woche sprëtzen an duerno,

Also dëst Joer war en ontypesch Joer, mir haten immens vill Reen, dat heescht immens vill Gefor an de Wéngerte mat Pilzkrankheeten. Dat heescht mir hu missen ëmmer wann et dréche war hu mer missen sprëtze goen. An den Ënnerscheed zwëschem Sprëtzen ass jo datt een e Kontaktmëttel huet am biologeschen an e systemescht wat an. den Circuit vun der Planz erageet. Dee biologeschen, dat ass just e Couvert, dat heescht wann et reent ass e fort, da muss een nom Reen erëm goen a wann et dann dräi, véier Deeg net gereent huet, muss een awer erëm goen, well ee soss virum Reen erëm kee Schutz drop huet. Checken dat mat normal, an engem normale Joer ginn ech aacht bis zéng mol am systemeschen an zwielef mol maximal am biologeschen.

De Wënzer muss wëssen, datt den Ertrag net esou gereegelt gëtt wéi virdrun. Et ass net, datt ee vill manner Ertrag huet, mee den Ertrag muss ee vill méi schützen. Do kommen och vill méi Käschten op een zou. Dat heescht, de Produit muss och méi deier ginn. An och weess ech, datt vum Staat eng Hëllef kënnt an Form vu Subsiden, mee menger Meenung däerf een d'Ëmstellung net maachen. wéinst de Subsiden, well da geet een op de falsche Wee, well d'Subside si just en Ausgläich fir déi éischt Joren ze iwwerbrécken fir d'Ëmstellung. Et muss een dat selwer aus senger Mannskraft finanzéiere kënnen a mat senge Produite finanzéiere kënnen an net soen, ech maachen de Bio, well ech da meng Fläche méi deier verkafe kann, fir méi Geld ze verdéngen. Dat ass de falschen Ureiz.

Och d'Ëmstellung elo richteg akut ass jo awer, virdru war et ëmmer d'Sécherheet nach hannendrun, wann et net klappt, méchs de et net. Déi ass elo net méi esou ginn. Fir dat éischt Joer war et ganz gutt. Ech wéncht, ech hätt mer en anert Joer erausgesicht fir et ze probéieren, well et awer vill méi Aarbecht war wéi geduet, och mat de Wiederkonditiounen. Mee ech hunn et awer gutt hikritt an och e puer schéi Saachen an de Keller kritt. Dann, ech freeë mech op d'Diskussioune mat de Clienten. Ech freeë mech drop, domat ze schaffen, den neien Challenge unzegoen.